Gbe ŋke ƒomea, medo gbe na ame sia ame va mɔ dzi. Mexɔ se be ame sia ame fɔ, eye agbea le tutu ɖe edzi na ame sia ame. Egbe nu sue ɖe eme be magakɔ fia le emɔ dzi hã kple susu be ame ɖe tsɛ nakpɔ naɖe le eme akpɔ viɖe le agbea me. Nu yi woŋlɔ le fii wobe node enye cryptocurrency, nye Pi meƒo nu va yi tso ŋu, amewo wɔ mathematics wo ye nye ma ble wo amewo kpɔ ga le nu ya me ye amewo ga le ga kpɔ egɔme nye be egbe he me le nu ƒo kpli wo fifi la wo le dzra zero point six cent dollar ya wo le za nye me nya ne mia gbe le Ghana cedis alo Togo ga me o CFA me o vɔ ne wo ŋutɔ ehle nu yi wo ŋlɔ le fii la akpɔe be ŋgɔgbedede ƒe nue. Nu evelia yi meva kpɔ tso eŋue nye be Telegram ya wova le dɔ wɔ le fifi la. Nui fia mele fifi la, Telegram dzi wòle ya wokɔ le dɔ wɔ. Ne ekpɔ message woŋlɔ ɖe fii la, wòakpɔe be Android users The login issue has been resolved, efia be wòate ŋu aze le wò fon dzi. Gbã va yi download Telegram le wò fon dzi le wò Play Store. Ne downloadi vɔ la, nawɔ wò account. Ẽ, ne èwɔ wò account vɔ, èŋu account ya vɔ, wò fon kple ɖomahin email ya ko wòazã. Ne eŋui vɔe, rapaea, Eƒe link le video ya gɔme kple susu be nàtsɔ link ya ekema nàyi ɖe fima nàva nɔ edɔ wɔ. Edɔ yi nàwɔ koe nye be ne èzi link ya dzi ɖe, atsɔ wò kɔ yi ɖe Telegram dzi alo web browser dzi. Web browser ɖe, ɖeko nàva zi start. Ekpɔe ɖa ɖe, ɖeko nàzi start ne etsɔ wò kɔ yi ɖe Telegram dzi. Eya ŋutɔ abe ale yi nèle kpɔ le mɔ dzi sigbe wòawɔ ema, kple susu be wòadze ega wɔwɔ nawe, anɔ wò fon me wòanɔ ega wɔ nawe. Nu gbãtɔ yi mebe maƒo nu tso eyae nye buttons ewe. Ega ya. Mele kpɔkpɔ le fii. Eya nye ga yi wole payi dzra fifi la he mele nu ƒo na wɔe. Eee mining ƒe button eya nye ya le dzia mele fii. Task yiwo dɔ yi wodze be na wɔ eya nye yi wole dzia mele fii. Ame yi wole wɔ le dɔa wɔ gbogbo ɖe agbɔsoso me eya nye ma. Ega ɖe na teŋ atrɔe eya ta wokɔ wrap pae kɔ va. Enuya koŋ teƒe ya ta ko ya tsɔ wrapper kɔ va. Wallet eya nye ya. Na Solana kple BNB mava fia mava ge ɖe woƒe te me ɖeka ɖeka ɖeka. Ekema account nye eya nye ya le fi. Ne ewɔ dɔ le fi ye ekema wa de kɔ de akpa ya me. Tae dɔ yi me wɔ ŋkeke wo ya eya nye forty Ŋwan blaene-vɔ ɖekɛ eye anye ŋkeke woame ewo. Efia be ŋkeke alafa ɖeka eye anye ma nele kpɔkpɔ le mɔ dzi. Ŋkeke alafa ɖeka ya ega dzo le go ya me akɔ va ego ya me nam. Ŋkeke alafa ɖeka, mi gblɔe be ɣleti etɔ ema, ega dzo le fii ava efii nam. Ma tutu nu ya wɛ. ne mage ɖe account wo me. Gba ne nye ava ge ɖe telegram ye nya si start edze dɔ gɔme ma. Edɔ yi wɔ wo le fifri la ɖe tsã mate ŋu awɔ le phone dzi o. Ŋtsɔ ŋtsɔ ya wo kɔe kɔ va phone dzi yata me sugbɔ mi ame yiwo mi le wɔ me kpɔ sugbɔ o. Vɔ ne wo nye be eva zi note Node ye fia be nàte ŋu adeposit, nàte ŋu atsɔ Pi ɖeka alo woame eve, woame ewo kɔ de account sia me. Nàdeposit nye ƒe deposit adrɛs ema. Ne èdeposit ɖe, ekema nàdze ega kpɔkpɔ zi ɖeka, adze eɖuɖu zi ɖeka. Sigbe Pyle va trɔ zu ema kple susu be yeana kpekpe, excuse me, kpekpeɖeŋu amewe. Efii, ya wo gawo anɔ vava, ROI eye anye Return on Investment. Nyemegblɔ be yi nava invest o. Ta mianɔ wɔ bɔtɔlu yi nye free ŋkeke alafa ɖeka ega yi wo mite ŋu kpɔ le yi goya me ɖee. adzɔ ava miaƒe balance me le fii. Enya sue me makɔ fia wò le mɔ dzie ma. Ha ɖe ame yiwo nye ame yeyewo ta mayi ɖe task yi nye dɔ yiwo dze be nawɔ. Eɖe wò yi me wɔ ema me wɔ va yi efe yiwo xe na me ema ta wo be nawɔ dɔ le mɔ dzi ne woxe fe na wò internet kple wò phone ɖe eya nye ya. Miyi ɖe ame gbɔ sɔsɔ yi le dɔ wɔ kpɔa top hundred Pioneers have earned WPI, which is Wrap Pi um from Referring Friends, ame yiwo woyɔ wo va nu ge ɖe wo te yiwo kple wo le dɔ wɔ ɖe. Ame agbɔsɔsɔ viɖe yiwo kpɔ egbee ma. Ne míkɔ ega ya nɛnɛ yi ame ya kpɔ egbe. Ok, ame ya, ame ɖe, ame gbãtɔ, number one, nɛnɛ yi wòkpɔ egbe. ne mi multiply zero point six cent wò tsɔ wò phone ne na wɔe ne na kpɔe ɖa be ne na mi ekpɔ ewò tse na te ŋu anɔ kpɔ ega ya ele free crypto currency Ghana di be ya le crypto currency me nye nuviwo block chain technology school wo le dodom ma kɔ akpa ma kɔ da ɖe mi yi de swape Enui ta ko wotsɔ Wrap Pie kɔ va, eyae nye be wodi be yewoakpe ɖe ame susɔe ŋu yi le le kpɔɖeŋu me Solana, BNB, kple Ton. Wodi be ame susɔewo tse ɖe no kpɔ viɖe na Pie. Pie meganɔ selfish abe ame susɔewoe o. Ame yiwo wɔ dɔ le Bitcoin, Bitcoin Wrap Bitcoin le Wrap Bitcoin Eh wrap Bitcoin ɖe. Ne ènya nu yi nye wrap Bitcoin efia be Bitcoin ƒe asi sigbe ke wole wrap Bitcoin dzra. Ga yi me wo mine-ni mi menya o, ɖeko mi se be wrap Bitcoin li. Ta edze be natsɔ mɔnukpɔkpɔ ya, link a le description gɔme, natsɔe. Nye ƒe Invitation Wallet eyae nye ma, nye be account enyane eyae nye ya le fii. Anyway, susɔewoe wa ge ɖe me akpɔ matsi na wɔe. Telegram ɖee, ne wo verify Tenrigram nya be wo business le quality ele lucrative aƒe woa nao mark yi ne le kpɔkpɔ eye wo na rapper yi le fii humm aƒe woa nao check mark ya ɖee efia be check mark ya efia be eya ɖe. Ahã, Makia, efia be you are verified on Telegram. Ekpɔe ɖa ɖe. Efia be you are verified on Telegram. Ta ame yiwo wo verify wobe business le Telegram ɖe, woawɔe kpɔ na mark ma, blue mark e. Ŋm, ahan, menye ga woa xe ɖe ta o ao, blue marking nèle kpɔkpɔ le fi. Èkpɔe ɖa ɖe ta eh, raw pie is authentic. Ne meyi ɖe Twitter eh, Twitter yi nye X fiflaa la, madzo le mine ya ne mayi ɖe Twitter yi nye re, le mɔyɔnɛ, X dot com. Woakpɔe be notification wo le. Paitɔwo, woawo tɔe nye um, ekpɔa rap pai, ekpɔe ɖa ɖe. Rap pai, woawoe ma. Rap pai ƒe information woawo sɔ nanɔ kpɔkpɔ. Wole update wo wɔ. 24/7 kple susu be amewo nase vivi na cryptocurrency, amewo nase vivi na Pi. Ãa, magatsa viɖe makpɔ be makpɔ update ɖewoe yi wa kpe ɖe eh, nu yi fia mele ŋu. Ta wò ya yi ɖe wo gbã install wò Telegram, ne install Telegram vɔ la, na register, ne register vɔ la ekema nakɔ link, ne tsɔ link ko wò tse nadze Pi mining le wo fon dzi ahan tɔna dzi pai mine le wo fon dzi.